On KFTV Film Music Tagline zuɣu ka ti mali li tiri a na. Eh, a nyɛla new to this channel, ti yin ka subscribe ka dihi bell anytime ti drop awesome contents. A yɛn pahila ban yɛn nyari di puuni. Ka n teeri a yɛli ti ni ʒiya program shɛli ŋɔ n-nyɛ a Film Music Tagline, Abdulbasit Kultire n-nyɛ eh a kuɣulana mali li tiri a na. Eh, ti yɛn chaŋmi ti kpe ti Northern Movie Industry, to be precise Tollywood dundɔŋ ni ka ti yɛn kpe. Eh, ti yi nimaani ka ti ti gari kali pɔhim polo. n ti kpe ʒikunya dundɔŋ ni n-tiha. Ʒikunyanim nyɛla ban mali deemgɔɣu, ni boli li deemgɔɣu maa, din yɛn niŋ ka a baŋ li m-bala. Sinii ka tiraai n-zaŋ wuhi Dagbaŋ zaa, n-zaŋ wuhi Ghana zaa pikɔna dundɔŋ ni, on the sixth of September ŋɔ m-bala n-tiha goli palli so ŋun kuli yi ŋɔ. Sif dali m-bala maa ka ti yɛn zaŋ li waha pikɔna dundɔŋ ni. Din ka ti ʒini kpe ŋ-ŋɔ ni ti zaŋ li taɣi. Eh, sinii shɛli ti ni yɛri ŋɔ maa n-nyɛ sinii shɛli Dagbaŋ zaa din na duɣi bara. Eh, n tiɛha filim ŋɔ maa ni ko pili, di ni ko pili yim na. 2022 ka filim ŋɔ maa di, di, di pili yim na. Eh, n tiɛha lala n-nyɛ li ka Dagbaŋ nim zaa tili zaɣa hali zaŋ kana zuŋɔ dini n-nyɛ gbaalo eh, binkpula na eh, Dagbaŋ zaa kpalim kpaa eh, bee tima zaa kpalim kpaa eh, m-bee n-chɛ ka ti niŋ gbaliŋ eh, n kuli chɛmi ka ti chaŋ din nyɛ pirimiya yɛtɔɣa maa ka ti chaŋ ti nyɛ lala sinii maa teaser di short teaser ka lamina n-ti naan introduce eh, kpalim kpaa mamaŋ taa ka ti yɛli di yɛtɔɣa.

Bukpa tali bɛ sinii ŋɔ ni
ka nimbɛ yuligu jee luɣuli ka gbaalo nyɛla sinii shɛli tin yɛn yuli ka tabi noli Naawuni zaŋ ti nyɛviya kpaai September goli dabaa ayobu dali sii September ka daa yina maagi a maŋ ʒini yuli gbaalo domin sinii kuli a kpɛ daa ka ŋmani gbaalo.
Alright, eh, n tiha biɛla n na bala maa, a daa bɔri ni a nyɛ din kam yɛn niŋ ninkpaŋ amaŋ on the sieve, eh, ka yɛlli kam bɛ a daa ku yaagi a nuu saɣim ŋmani ni, eh, ka a a lu pikɔna dundɔŋ maa soli. Eh, lala n-nyɛ li, forty Ghana cedis kɔŋko ka a daa yɛn yo, maa mi fili ŋɔ maa din ni yiri ko maa, eh, forty Ghana cedis kɔŋko ka a daa yɛn yo ka kpɛna ti ʒini yuli lala movie ŋɔ maa n-nyɛ hankali shɛli din be di ni. Lala n-nyɛ li ka teebuli reservations. Ti lahi beni for only 500 Ghana cedis eh a je ŋɔ ka bɔrila dini n tiɛha ti ni labi ti kpɛm maa sani ti nya eh ti ni yɛn gbaai shɛm bee ti ni yɛn zaŋ zaŋ shɛm n zaŋ kpa lala movie premiere maa polo Chairman a maraaba N kulimina eh n tiɛha eh din nyɛ kulichira ŋɔ ŋuna a kulimina maa eh n Mm. kulimina Alright, n tiɛha eh strictly promo ti bee n niŋ gbali ŋɔ zuŋɔ ŋuna ti bee n yɛli eh gbaalo maŋmaŋ yɛltɔɣa ti na m bori saha bee di dali n kana kpe ŋɔ ti yɛli di yɛtɔɣa a ni yɛn yɛ gbaalo maa ka muvi maa o ma maŋ yɛtɔɣa ma this time gbaalo maa fala kpalinkpaa maa so ban mi o kpalinkpaa bi lan yaɣi la alright chief eh, n bɔri ma ni ti ku yɛli filim maa yɛtɔɣa because on the sif din ka ti ni yɛn zaŋ wuhi Dagbaŋ nima n ti a yi kana ti yuli gbaalo nyɛla binshɛɣu din pili since eh, 2022 zaŋ kana yuuni ŋɔ and gbaalo wula shili n-nyɛ li ka gbaal o din ku pili 2022 n ku mooi buɣim hali n-ti dii wuhigi 2025 ka yɛn gbaai n-taai pikɔna dundɔŋ ni. To,
Abdulbasir Kulchire niŋ suhupiɛlli pam ni a ni boli ma na ti ʒili a program ŋɔ ni ka program ŋɔ maa yɛn pili ka di nyɛ Gbaalo Movie Premiere bɔhigu ka a bɔhi ma ŋɔ maa. A kana ti lihi Gbaalo

To amaa n daa lirimi ka sinii maa yaa zaa kana ti tam naayin tɛn ŋɔ maa
zuɣu. Di zuɣu ka dimbala nim maa n go hali ti paai na zuŋɔ dabisili ŋɔ ni n zaŋ naayin tɛn maa kpe na pikɔna. Ka salo ŋun kam daa yɔ fɔti sidi ka kpe pikɔna na ka ti yɛli ni gbaalo di tum ni o yɔ handrɛd sidi ka yuli li. M bɔri ni n yɛli Abdulbasir Kuichire ka a baŋ ni man ŋun ʒiya yɛri yɛtɔɣa ŋɔ. N kul yɛli yɛtɔɣa binshɛɣu din daa yɛn niŋ pii kɔna ka a ti bi niŋ pii kɔna. A yɛn baŋ ni gbaalo, kpaliŋkpaa, zugaba lana, nyɛɣa lana, binkpula naa, toliŋ duɣu, gbungbum kukoo naa, a yɛn nyɛ n tumtum sa ka di ka yɛn baŋ kɔmpiuta niŋnima bee chiba maa shiri kul beni mi shee dindali a be pii kɔna. Aba, Naawuni zuɣu ka yɛn yɛli maa. Pikɔna ni pili eh ka bɛ kuli staati pikɔna n-diɛmdi diɛma hali ti kpe movie premiere ni. Gbaai lo ni yɛn niŋ binshɛɣu pikɔna lala bɛ ni na ʒini buɣisi pikɔna dama bɛ lahi yɛn buɣisi shee maa n-ti lahi labi kpɛna pikɔna. Naawuni zuɣu ka n yɛra maa. Ka di nyɛla din bɛ lahi buɣisi ŋɔ, a daa nahi a yɛn gbaai la pikɔna lo ni sorilan shɛba. A ni kpe, amaa n dee yɛrimi ya yuun shɛli ti ni ʒiya ŋɔ 2025 ŋɔ ŋuna, gbaai lo yi kpe ka yina, a yɛn fiɣisi a deeti nyin fiɣisim ni zali 2026. Ai! Eeh!
Kpe amaa mi ni yɛli shɛŋa dabiɛm be din domi a ni naai nini kpɛma nyɛla ban pa a zuɣu pam. Eeh! Ka, ka, ka nyin naai ka yaa yɛn gbaai ti pikɔra ŋɔ lo wula ni a yɛn. Eeh! Ni yɛli shɛm maa yaa. Eeh! A, a yi kpe pii kɔna, salo maa ni kpi. Amaa bɛ yi yina, a dini maa yɛtɔɣa maa bɛ yɛn yirina ka gbaai lo bini yulli ka wum nyaɣisim shɛli. M bɛ yɛn yɛri ko kpe o. Wal mali bɛ kpe n-gba bɛ samli ni.
Di bi kpe n-gba bɛ samli ni, din kpe o. Yaɣi maa, gbaai lo bini yɛn wum nyaɣisim shɛli maa bee ŋun lan nyaɣisim buta gbaai lo puli ni. sinii maa bee yulinim yaa ka baŋ ni hankali pariga ka n zaŋ niŋ gbaaloo. Nyɛma, magaʒiɛnnima, zaachinima, diɛma nanima, saha nanima n-ti tabili namuna bɛ zaa yɛtɔɣa bela gbaaloo puuni. N yɛrila ti Shɛtanim ŋɔ bɛ zaa yɛtɔɣa di be gbaaloo puuni. Dinzuɣu gbaaloo n-kpuɣila Dagbaŋ binshɛɣukam din niŋ na. eh di zaɣ viɛlli di zaɣ biɛɣu n laɣim li tab zaŋ niŋ gbaal o puuni mm. nimaani maa n na chɛli oh. mam mam maŋa ni yɛn niŋ binshɛɣu pi kɔna di mam maŋ di saɣiya gba niŋ zali di gba tikiti an na koyin duna n na koyin bin na koyin boli ma ka n duna stage n ti niŋ binshɛɣu di kɔnkɔri saɣiya ka n zali di gba tikiti ka di gba kuli nyɛ separate tikiti ka na ti film ma a bɔri na ti nya eh film maa ni n naai bin yɛn boli gbaal o ka o duna stage a bɔri ni a ti nyɛli shɛhi di mali di gba ticket okay to amaa n bɔri ni n na zaŋ ŋɔ maa n wuhi Dagbaŋ nima din ti kanna ka n yi n zalli ka bi bɔri ni bi da eh n yirina ticket maa n gari premier ŋɔ maŋmaŋ ticket wow di zuɣu gbaal o ŋɔ ŋuna di pa film shɛli a ni yɛn kpɛ eh ka ti sabisira mm. Yen lola niriba alikauli m boli ni n yeliya ka o baŋ ni kaman a ti yɛn ʒi n yuuni gbaal o ka duli m mala ka a liriya a di zaha ka a yeli ŋun opretiri filim maa ni o puɣisim li ka a chen ti dunduni ka labina ti tuɣi li bee ka a ku kiri a duli n ʒiya dama di sin sheli n kani. n kpee n yina ka din paya di zuɣu maa ka bi guhiri nir yina ka a nyɛ binshɛɣu din nyɛli ok n tiɛha eh, n tiɛha eh, Dagbaŋ Gbaalo kpaliŋkpaa ni na yɛli shɛli ŋɔ maa eh, o for me mini eh, yi ban yuunda we are convinced that n tiɛha content shɛli ti ni daa yɛn kpe pikɔna ti yuli maa eh, no guarantee ya ni a daa kpe ka bi nya a ni bɔri shɛli a mali soli ni a buhi o. bɔhisi di nyaaŋa. N kam na ti bɔhi film maa mini actors mini binshɛɣu kam ni tooi be correct but this time di zooya pam ka a kpe premier bee ti ni bɔri ni ti kpɛri na ti nya shɛli ka a kpe premier maa ka bɛ ni zaŋ camera shɛli ŋmaai film maa di sound ka sound wali ti do di shee ka a nya ka photo maa kuli piɛla ka a bi yuuni gbaari ninsalinima ni like wula shili bee wula. advanced equipment ka a yusi n-ŋmaai gbaalo bee m-produce gbaalo? Eh, m paɣiya pam naan m-bɔhi ma bɔh shɛli ŋɔ. Naam. Maa mi kaman ni ʒiya ŋɔ ti sinii ni mɔ yɛtɔɣa kuli ma n-zabiri nyuli pam. Mm. Eh, kpamba yɛrimi ni a ti nya ka kokolan bee nyɔŋ bee kalana ka o ʒi luɣ yini kɔhira ka ti kpayan yina ti moona kokolan kpaaya, o daa chaam maa. Mm. A nyɛ gbaalo ŋuna hal yiri bi ʒini ŋɔ yɛli li. Salo maa di yɛn bɔrimi ni bi kana ti yuli li. To amaa n yɛli camera quality, sound, editing, Naawuni zuɣu maa n maŋmaŋ mi ni nyin Bassett kuli chiri yaa yaɣi ni di wumsi bia n wumsi o nyɛhigi Naawuni zuɣu sound shɛli ti ni zaŋ record sound maa ka sound jɛliŋ nyɛli. Camera shɛli ti ni yuusi n ŋmaali ka kamara jɛri n nyɛli haa pun yu di tuɣi maa a nyɛli amaa di tuɣi maa n naan tɛhi ŋɔ kamara shɛli ti ni zaŋ ŋmaai di beeri ko ka chɛ ti ni pun zaŋ shɛŋa ŋmaai waa n tuui zaŋ kamaana. Tɔ! Yi ku yi maŋ zaŋ kamara maŋli ŋmaai saɔŋ maŋli ŋmaai ni binshɛɣu kam, what about yi ŋmaai naai di editing din tooi ku niŋ ka yi zaŋ kamara maŋli ŋmaai sound maŋli ka editing maa ti ku churi churi gari ti ŋɔ a mini ka a ti yuuni film shɛli ka bi understand bini edit li shɛm maa maa mi ni mostly eh ti bi ŋmeri la nɔɣu bee ti bi yeri mi eh ti ti shɛba gba ti ni shihi shihi li biɛla maa a mini ku chaŋ ti yuuni shɛli ka a yuli li ka man no ŋɔ maa bini niŋ li shɛm maa di di bi tu ni bi niŋ li a bi ku boli la niriba yoli. a ni yɛli shɛm maa ŋuna man man maŋ kpɛri pii kɔna n ti lihiri muvi premiers Mm. amaa naawuni zuɣu a ni yɛ gbaalo ŋuna Mm. editing maa ŋun ŋuna hali nyim man maŋ n na yuli arvet maa n yɛrila trailer shɛli din na ku yihi maa Naam. nyim man maŋ n na ku yuli li Mm. a ni baŋ ni editor maa naawuni zuɣu o bi kpifu nyaɣili Wow.
Gbalo, yi bi zo ʒiri di mini din yɛn pirimiya yi goli shɛli ŋɔ ni, di nine months m-bala. Wow!
Wow! Din pilli zaŋ kana. Din pilli. So a lihi gba a ni nyari la scene shɛŋa ka di pili ka mɔri maa na zoori na hali di ka film maa ti yi naai ka a nya mɔri maa ni lim na ti paai shɛm. Di zuɣu di paya kaman nir ni yi bo yom n-ŋmaai scene la. Di mi paya nir ni yi niŋ o camera man pressure. eh n niŋ o camera man pressure ka o bo yɔn yɔn wɔbi film maa n ku chila n edit maa time ka o ku maagi o maŋa n edit li ka ti yulli ka binshɛɣu kam niŋ perfect ka m pa mali li kpɛri pikɔna maa. Biko a mi yuuni film shɛli nti wum eh camera man yɛtɔɣa Wai niŋ ya yɔŋ a dee kpuɣi ya sajaara di kani.
Lala bɛ sini ni ku zaŋ kpe pipolo. All right, eh, ti a ti yɛn bɔhi shɛli pun fɔŋ eh, din nyɛ movie premiere yɛltɔɣa maa ti dii bɛ yɛn gbubi a yuui about choice of characters. actors shɛba ban be lala gbaalo nine and ten ŋɔ maa puuni. Ban ʒiya yuuni ŋɔ malila bɛ fans ni bɛ ŋun gba ku yɛn kana ti niŋ a tɔɣu ni ka o pirim o zuɣu kana. Ŋun ni ŋɔ yi be film maa ni ka di tu ni shɛba kana ti ti like bɛ gba zaa ni ʒiri fans shɛba ka bɛ kana bɛ zuɣu n-ti nya bɛ performance. Tɔ!
Yɛlimaŋli ŋɔ a din ku niŋ ka. Karata ka m mali o fans maa maa hali kpalinkpaa fans konko nir ku yɛn yina kpi kona gba Naawuni zuɣu ti naan tirisili mi di ti ku bɛ ka baŋ pahi pahi kamani ton kuli ʒiya ŋɔ Nindo Kantɔŋ n yɛrila kuɣu mali o naai o bɛ sinii maa puni Mantoori nyɛla ŋun bɛ sinii maa puni Bitulli nyɛla ŋun bɛ sinii maa puni bɛ ka laa to n chɛ maŋmaŋmaŋ baɣali marimaro Ti ni na ʒi saha shɛli ŋɔ, ti ni na ku ʒi saha shɛli ŋɔ, a bɔri bee a je, mani noli ŋmari ʒiri so ŋun mi yɛlimaŋli. Ti ni na ʒi saha shɛli ŋɔ, bɛ yi bɔri ninvuɣ so ŋun yɛn be sinii ni ka a yuuni li ka kuhira ka so ti yina ka a lan tam kumsim maa yɛla shee nyin ŋmari ŋmari a be filim maa puuni. A yi ni ku bɛ a ŋɔ ŋɔ, a filim maa viɛla.
A nya nimaani bee? Dinzuɣu karata shɛba ban be di puuni gba konko fans yi yɛn kpeli gba din saɣi ni ti zaŋ Balo chaŋ new stadium. Ka ka bɛ kpɛɣu suhi ni a ni boli characters shɛba maa n tooi nyami ka a fichi old actors like ban mi Dagbanli viɛnyɛla mini din bini bɔzuɣu ka a bi vayiri n ti yura yura maa ni niŋ ka chaŋ ti lahi kpuɣiri line maa niŋ n zaŋ na kamani Mantoora eh kuɣu maligu ni a yi yuli ba nim zaa bɛ yi be film ni like old time actors maa n bala though bidib lahi niŋ relevant but ka a tooi select ba niŋdi a movies ni is it that ban nyɛ yɔŋ maa a ku tooi yɔ ba mi bee a yɛa n na bi paai ba bee wula? Ah, maa ka nyɔɣu ka n yɛn ŋme. Naam.
N tiɛha kara ta n ka Nɔɔri Rijiŋ ŋɔ ka n ku tooi zaŋ o niŋ sinii ni. Ok. Hal n ti ni ʒiya ŋɔ ka n yi bɔrila yili wii eh, Mm. Naawuni zuɣu bee a je ko. eh mm. ni n zaŋ niŋ sinii ni. Naawuni lee n-nyɛ o ŋun mm. o yɛn yɛli ma mi o rulisi ni nyɛ shɛli zaŋ chaŋ o ni yɛn ŋmaai sinii maa o yɛn deei shɛm. Okay. Ka ma ŋun ʒiya yɛri ŋɔ o Naawuni zuɣu mari maro m mali ninvuɣu kpɛma mm. ka kana ti yɛn yina ti yɛn be n sanli pun ka sanli maa tam kalinli zuɣu hali ka o yi chaaji ma eh ten thousand bee eh fifty thousand m mali ninvuɣu kpɛma ka bɛ ni tooi yoli. Mm.

laa actor maa ŋɔ n-nyɛ lala niri maa. To yi mi ni yi ban tahi shikuru ŋɔ yi mi baansi yi yɛra ni di surprise artist bee ka laa a ni bɔhi maa n pa n-vii laa character maa ŋun ba wahu ka fɔbi o noli bini maa ŋun ka ti booni Abila Kuɣu Abila Kuɣu m-bala. Abila kuɣu maa filin shɛli yuli n bala. Ɛɛ ma so mi gba yuli n bala yaha kama bi yiya ni gbaalo ma gbaalo nyɛla sinii amaa yiya ni gbaalo bɛ sinii ni Bi baŋya ni bɛn baŋya ni mani labizoro n bala naanzuu bia bala o gba bɛla filin maa ni o gba bɛla filin maa ni o mi paati maa nyɛmiya na so ni kuni o yɛm a ŋahu maa N ŋahim maa zuu m-bala, di zuɣu a leei waa yɛn tuui zaŋ chaŋ, a ku nya o. N ŋahim maa zuu m-bala ti Dagbani ni kali puni, naa yi dɔɣi o zuu, o labirimi, ka m mali o nti bɔr o dahin shɛli, so yaɣir ka n vii lala sikiriti ŋɔ wuhi kpambaliba ba ka bɛ ni chaŋ ti paag o. A baŋ lala? Naam. So man tuhibu ka o kuni maa nam. Ka a mini kuli lihi o maa, doobia ni tooi nyaŋ paɣa bia, dama o nyɛla doobia ka nyɛ paɣa bia. Ok.
Man ŋahu maa zuu n bala. Karawu kamina like film maa ni o yimina as eh labzɔrɔ naanzuu bia bee eh bed man bee o yimina as abila kuɣu. Film maa ni o yimina ni abila kuɣu ka di mali daliri. Ok.
Domi yi ni yɛli o yimina ni abila kuɣu ka di mali daliri maa. Ok. A yi lihi ni yi boli so Abila Kɔɣu ŋɔ, o filinnim pun paai a ni yɛn nya ka o nyɛ ninvuɣ so ŋun to ka tooi tuhiri paai ni Abila Kɔɣu. Tɔbu mi tuhibu ka o pa kunna maa. So yimina ni Abila Kɔɣu. A mi o ni ba wahu ka sa a kpani. Lala kpani maa di yuli m-booni Biziŋ. Biziŋ kpani maa yuli m-bala o. Di zuɣu ka o sa a kpani maa. n zaŋ li kanna ni o ti ŋmɛ gbaal o, ka gbaal o ni ʒiya ŋɔ kpaŋ nyɛla din ni tooi lan kpi o.
N tiɛha eh, chairman dear ni o bi zaŋ ti a bia scene maa ni m-niŋ tɔ amaa ti niŋ ya a bia ʒii maa eh, n tiɛha ti ni ʒiya time shɛli ŋɔ ka so yɛn yɛli a ni sixth of September Draatuni Abee Pikɔna dundɔŋ ni for the official premiere of Gbaalo nine and ten, forty Ghana cedis kɔŋko ka a daa yɛn yo eh, ka kpe n-ti yuli gbaalo 9 and 10 ŋɔ maa. Eh, lala nyɛli ka reservation for tables daa lan nyɛ 500 Ghana cedis only ka a daa deei li with a family ka kana ka ŋubirɛs and chɔpirɛs and lakrshifs zaa daa be lala table reservation of 500 Ghana cedis ŋɔ maa puuni. N taha ti ni lan labina chairman sani n taha n dii je ni o vi film maa daashili pam ka a wum nyaɣisim pam ka ti bi lahi kana eh, premier ŋɔ maa ni. N tiɛhi a sa ti n ʒiya ŋɔ, ban yuuni ti ŋɔ ŋun tihi tabili ni bɛ wum nyaɣisim ka di bɔri ni bɛ bɔhi nyanya, Wula ka bɛ yɛn niŋ a yi je ni a ti kana ni ti piɛ lain bee a ti ka a ti zani ka di wuma? Tikis pun nyɛla din beni, ka di beni yaɣa ti yɛn nya li. A ti n ʒiya ŋɔ ŋuna tikit maa din beni hal gba ka shɛb pun kɔɣiliri ma ka m mali tiri ba. Dizuɣu a yi bɔri tikit maa ka kana kulichiri Abdulbasit nyɛ ŋun ʒi o sani a ni nyɛli a yi lahi kooli n layi zuɣu a ni nyɛli so a sa tin yɛri ŋɔ namba shɛli din kuli paya ŋɔ maa a so yi kooli li din kuli pa sikirin ŋɔ zuɣu a ni yuundi namba shɛli maa n tiɛha ofishɛl kpaliŋkpaa ka o maŋmaŋ namba n yaa bala shɛba bɛni ka ti kit maa ka o bɔra o kpɛm kɔɔlim ni o disturb bet a bɔri o maŋmaŋ namba gba ka kɔɔl laa line maa bin tooi taɣi bet please din suɣili a yɛn kɔɔl yɛn kɔɔlim ka di nyɛla ti kit maa zuɣu because a sat now o mean la business bee di nyɛla a malila songs n shɛli ni a zaŋ ti eh, lala program ŋɔ maa to chairman ti chɛma a yɛn a yi kana kuli chiri films a ni nyɛli ni ya polo Eh, a yi kana kuli chiri films a ni nyɛ ti kit maa. Naam. Naawuni yiko ni o nam puni eh, a yi lahi kana eh, Nasala Production, Bashashe Bashashe sani, sani, okay. Naawuni Gafara tikiti maa a ni A nya nya shɛli. Okay. A mi yi kuli hali boli namba Namba shɛli din shɛŋa. be screen maa zuɣu maa, Naawuni Gafara, a bela luɣili kam bɛ ni zaŋ tikiti maa N paagi zaŋ maa. kana ti ti a. A ni di boli shɛli din nyɛ 500 Ghana sili maa okay naawuni zuɣu bini maa di surprise ma maa mm. because ni yɛli ni surprise ma maa mali ten ka tira niŋli mm. amaa ti n ʒiya ŋɔ di ŋmanila sisifundi n di n fun kpe niriba nuuni ka dabisa maa mina n biɛni a gba yo ba shɛba daa bɔhimi ni bi kana ni bi kana eh, ti bi wuhi binshɛɣu ti bi niŋ nahingbaŋ shɛli bin yɛn di shɛli maa mm. n niŋ maya ah kaman ti ni ban ni niŋ li ka ti ni nya special maa Yeah. n ku saɣi ka a da 500 maa ka ti kana ka Ka di- zaŋ bindiri shɛli din nyɛ a gbaai o Yeah. di zuɣu nimdi maa yɛn nyɛla nim shɛli din saɣi nimdi Nimdi. Eh, take Binyura. away ni beni Naam. ni shinkafa din ŋmani shinkafa Ni binnyura.
ka binnyura ŋɔ yaa ka energy drink nya nyɛla bin nyura ŋan bɔ niŋ goligali ka o pam dama so ti tiɛha ni kama yiri energy drink nuu ka laa bin nyuri shɛli din yɛn daa maa di nyɛla din yɛn sɔŋ daa jɛsi din yɛn sɔŋ daa jɛsi a gba yo di zuɣu a yi kpaŋ a maŋa n tooi dala tin yɛri 500 shɛli ŋɔ maa naawuni zuɣu A yi sɔŋ Dagbaŋ kpalinkpaa, Naawuni gba ni sɔŋ a. Okay.
N tɛha kaman chairman ni yɛli 500 Ghana cedi maa, n ni yɛn pahi din ni shɛli n-nyɛ, ti boli la table reservation. Eh, n tɛha ti ni nyari ti mabihi ni niŋdi premiers mini eh stand up shows eh nɔŋ polo ni dunia luɣili kam. Ka so nyɛ ka lala tickets ŋɔ maa beni for special people, maybe a di bɔri ni a zaŋ a family n-kana, maybe a di bɔri ni a kana with. a friends kama niriba anu ki ti deei full table eh, n ʒiya ka enjoy film maa ka popcorn beni ka bɛ treat ya special din nim zuɣu ka ti niŋdi li ŋɔ maa so lala reservation maa a yi lan call number ŋɔ maa di nyɛla din beni di nyɛla 500 Ghana cedis kɔŋko ka di chani ka ʒiri niriba alan be di zuɣu. kamar reservation ma ai dala i believe dia nyɛla niriba four or five eh, four nyɛli bo eh, so ai da reservation ma di ʒirila niriba four yi kana yi teebuli maa zuɣu n tiɛha ka di mali nurables and la crash eh, bin kara yɛn nyɛla din yɛn be laa package ŋɔ maa puuni so man nyɛ ka hali man yiri yɛn chɛn pirim ya ni bi gbaari zuɣu man yiri gbaara din niŋ ka n dara alright ka n lan teera ye eh, sif September n tiɛha asibiri shɛli din kuli kanna ŋɔ m-bala tiri a lahi be piikɔna dundɔŋ ni n-nyɛ ŋun lahi bɔrila regular tickets maa di gba nyɛla forty Ghana cedis ka di ada ka kpɛna ti nyɛ anfaani shɛŋa din be gbaalo ni so chairman saha maa lahi kani mi jɛna a dii lahi yɛli pam about film maa ka ti viigi a shili din ka a mali ni a zaŋ qualify ʒii maa ka ti chabisi.
ni mali yɛtɔɣ shɛli ni zaŋ kɔlivaai ʒii ŋɔ, a ni nya ka zo ŋɔ m-bi yɛri ka m mali achiinsi bee ka niŋdi girigiri. A bɔ a niriba sɔŋsim a bi varisiri ba.
Di zuɣu n suhirila Dagbaŋnima ka kpahiri bɛ dundoya ni bɛ yina ti tab sɔŋ bɛ mabia. Bɛ fo mi ni niŋdi binshɛɣu. Ninvuɣ so ŋun zaŋ Dagbaŋ filim ban ti teei tiradishina n-chaŋ katiŋa ka Naawuni tibigu ka o zaŋ li n-kpahi dundoya lan di awɔɔsi n-yaɣiri luɣili kam. To yi zaŋ yurilim shɛli ka n diri awɔɔsi maa, zaŋya lala yurilim maa n-zaŋ da tikiti maa n-wuhi ma yurilim pii kɔna. Ka tikiti maa kɔŋko ka n suhiri ya, Naawuni ti chaɣi n duna pii kɔna, ka o boli ma ka n duna. Naawuni a suhi yi paligi din tu ni a tab sɔŋ shɛm nyin dum na nti tabila a zaŋ sɔŋ ma, amaa m malila ninvuɣ kpɛma niriba anahi. A ni ni yɛ neen shɛli ŋɔ, lala niriba anahi maa dindali bɛn du na stage maa nti yɛli ma lala nɛma ŋɔ maa. Di zuɣu n ku mali kpaliŋkpaa yɛtɔɣ shɛli ni n zaŋ ti nyɛla n suhirila Dagbaŋ paɣisara, nachimba nti tabili diɛma nanima ni ti nanim la ni bɛ kpaŋ bɛmaŋ ka bɛ daa kpɛna nti yuli gbahi lo ka tabi sɔŋ ka din ti kanna din ti kanna ka n yihi sinii shɛli dama niriba gbibimi ninkula ni ti maa sinii ka di gari ka di nyɛla din fum jim be kpan yɔɣu ni mm. ka m bɔhi ni ŋɔ maa naawuni chɛɣu ŋɔ maa yina ka m bi niŋ sam ni ka n chaŋ di location ti n bela di location ka bahiri di binyɛhiri eh ka bi guhi li je mm. naawuni gaafara n lɔri niriba n lɔri dagbaŋnima alikauli bee n lɔri gana nima alikauli dama ka dagbaŋ ŋɔ kɔŋko ka m bɔhi ni ti sinii maa be di zuɣu ni ku mali yɛtɔɣ shɛli bahigu m-bala. Alright that is Gbaalo for you ka n lan teer a ya Sif September Pikɔna dundɔŋ ni ka Gbaalo daa ti yɛn kana for only forty Ghana cedis and table reservation for only five hundred Ghana cedis. Lala n-nyɛli ka n yɛr a ni a yi daa nyɛla like a daa kanna la n kpaŋ ma a maŋa ka ti ni bɔri shɛm maybe family kama yi che ka ti ti ti shows maa because film yulibu din ka ka n je ni yɛ ka ti ŋmaya ti yɛra shab shows film din yulibu ka ka eh, other concept eh, asanzali nima ah, di yuli ka ara kana ka di ŋmani ai kana girigiri bee binshaɣu daa n biɛni n tiɛha security nyɛla din biɛni ara ʒi a moto na moto maa gba nyɛla din yɛn niŋ safe because eh, pre arrangement ni pun diba fiila shɛm o yɛla ni bi bola bihi bee security ban tiɛn guli moto nima to a daa kanna di kanna ka zɔri dabiɛm ni a moto bee a a a a binshɛɣu ti mali gadama. N ni yɛn zaŋ shɛli pahi nyami eh before ka ti chɛbisi n tiha m mini gbaalo ni ʒini ŋɔ maa zuŋɔ ti yɛlila o movie premiere yɛtɔɣa Nyɛ ŋun nyɛ ŋun yuuni ka doli channel ŋɔ n next ʒii with gbaalo e ni daŋ ŋɔ gbiɔha ni ti yɛn buhi o bɔhi shɛŋa a bɔri ni a baŋ lala ashia ŋɔ maa a bɔri gbaalo till next sittings. ka a doli page ŋɔ maa a nyɛla ŋun ti lahi nyɛli. Chairman a yi ti kana kpɛŋŋɔ ti questions for the day yɛn nyɛmi ti ni bɔhi la Gbaalo ashishɛli din be o mini movie industry sunsuuni because ti tooi wumdi ni o yi chaŋ location o tooi mali mali niɣima niɣima ka di tooi mali Misa misa location maa ka ti nyari videos. Ka naan lan chɛ n bohi la ninvuɣu shɛb yɛla o ni daa pili film ti daa nyɛ ka o mini bi shɛb tooi niŋdi films like Danara beni ka Chilibilan beni ka naan lan chɛ eh binchɛra lana. Bɛ zaa maa ti bi lan nyari ba ti ti nyɛla din lahi yɛn discuss eh, di gba zaa so a yi nyɛla ŋun doli chaanda ŋɔ kpaŋ a maŋ ka a dolli eh, lala videos maa zaa ni salo maa nyini ka m bɔri ni alahan ti mi ti jɛma nanim maa mani ti nanim maa pam ka bi yɛri kaman niriba invite ba ka bi kana n ti kɔŋ ʒishi bi maa ni ka bi dani ba gari kpee ka dani ba gari kpee m bɔri ni a chaɣibu baŋ ni ban ʒi shihi ti ti n wɔligi li kpeen sori kanna ka tɛhi ni ŋun kani ŋun baɣa ka di ginda. Alright ka maa chairman ni yɛli maa a nyɛla kpɛma bee a nyɛla a sani zali niri ka ti tabi ti gahi nuu boli a naara a kana ti sɔŋti n tɛha eh, ti pun nyɛla ban mali shɛli n boi i ʒi shɛhi zali yiri a kana ni maa ni n tɛha eh, eh, zɔŋgili bee n chaŋgili ka di wum a daa bɛn bɛni ti ti n yuliya ka i nyɛ ban tibigi maa ti pun bɔla ʒi shɛ shɛli i ni ti yɛn ʒiya ka suhudoo bɛ eh lala ti movie premier ŋɔ maa ni ka n teer a ni a nyɛla new to this channel teei ka a subscribe ka dihi bell anytime ti drop ri awesome contents a yɛn pahila ban yɛn nyɛri di puuni ka n teer a ya Abdulbasit Kulchiri n nyɛ yuli Yusuf Abu Turzung n nyɛ producer zaŋ ti program ŋɔ Ghana Dallas n zi camera nyaangi ka program ŋɔ paari a na peace out. Keep watching Kaman How for more. Bulagi tum ni tum beri ka zia n bori nim kpe heaven kaman how.
Mana bila n bala a bahigu kpaliŋ kpaa wahi ka a ba maa Ti zaa pun nyɛ kpaliŋ kpaa sinii nim ni chaŋ shɛm ka na pa nina yuuni sinii shɛŋa din be kpanjɔɣu ni zuŋɔ ti yɛn yulila gbaalo sinii parigila. Abila Kwawo, Sasabo.